Wel, llongyfarchiadau i'r lolfa ar gyrraedd carreg filltir arbennig iawn, sef 50 mlwydd, mlwydd oed. Ben blwydd hapus i'r lolfa, ben blwydd hapus i'r... Dwi'n mynd licio canu. Ben blwydd hapus y lolfa, a diolch yn fawr iawn am cyhoeddi llyfrau peldroed Cymru hyd yn oed pan oedden ni rubbish. Penrwydd hapus iawn i Gwmni'r Lolfa am 50 oed, cyfraniad arbennig iawn i'r diwydiant cyhoeddi llyfrau yma yng Nghymru. Helo!
Penblwydd hapus iawn i'r Lolfa a diolch, diolch o galon am gael gweithio efo chi ac am yr holl gefnogaeth. Penblwydd hapus i chi, penblwydd hapus i'r Lolfa yn hanner cant llongyfarchiadau enfawr

Am wn! Am y Nafoerod! Os cyfraniad aruthrol i ddyfodol y Gymraeg ac i greu Cymru y cenedl yw hi heddi ag y bydd hi a gall hi fod yn fwy yn y dyfodol.
Pob lwc i chi am hanner can mlynedd nesa, ond dwi'm yn meddwl fydda i'n sgwennu i chi adeg ynni.
Llongyfarchiade mawr i'r Lolfa yn hanner cant eleni a phob dymuniad da am yr hanner canrif nesa. Ia, dath e hanner canrif de o uh, gyfraniad amhrisiadwy i lenyddiaeth Cymraeg ac am fod yn wasg flaengar, chwildroadol ac uh, arloesol ac heriol hefyd wrth gwrs, ia. Pen blwydd hapus i ti!
Cyfarchion pen blwydd arbennig iawn i bawb yn y lolfa! Ie, yeah, mwynhewch y dathlu! Pen blwydd hapus! Woo!
Pen blwydd hapus Lolfa, mwynhewch y dathlu a gobeithio gewch chi gacen chydig bach yn fwy na hon.
Dwi'n Dafydd. A fi yw John Gower.
Ac i ni am longyfarch Lolfa, mae gennych chi llyfrau sy'n... Diddanu.
Ehangu gorwelion.
Yn Gymraeg.
Plesio'r darllenwyr.
Penrhyn hapus. Yn ogystal, arwydd llwyfan i rai o feddyliau mwyaf galluog ac athletgar y genedl. Lolfa hanner cant o flynyddoedd wedi hedfan heibio llon gyfarchiadau anferthol i chi a pob lwc efo'r hanner cant o flynyddoedd nesa. Diolch am bopeth, diolch am roi cyfle i fi hefyd roi cwpl o eiriau ar bapur haf dwetha. Penblwydd hapus i'r Lolfa yn hanner cant! Dych chi jyst

Penblwydd hapus yn ol bach.
Mae wastad yn yn bleser cael gweithio efo chi gyd a dwi'n teimlo'n lwcus iawn ma'r Lolfa fel teulu mawr a dwi'n teimlo fel un o'r teulu felly mi ga i ddod a dathlu efo chi dwi siŵr. Penblwydd hapus iawn i chi.
Penblwydd hapus i'r Lolfa.
Penfro'n hapus i'r lolfa ar gyrraedd hynna cant ac i'r brawd wrth gwrs am fod tipyn bach yn hyn o hynny. Wel, wel, lolfa yn hanner cant wedi cyrraedd canol oed a dim un arwydd o arafu o crebachu na chentachu. Penfro'n hapus a llongyfarchiadau.
Penfro'n hapus lolfa. Mae Aaron Griffith lotri brysur i ddod i fan hyn i ddeud penfro'n hapus. Diog, swn i ddeud. Anyway, dwi wedi sgwennu nofel, nofel gan arth ifanc um, am iwd. Haia, just negas bach i dymuno penbwyd hapus i'r lolfa! Um, yeah, diolch am yr holl lyfrau heblaw hwn. Sa'n gwybod beth o'ch chi'n meddwl amdano hwn, na fe, ta beth. Fe bydd apus, joi'ch parti.
Swn i'n licio dymuno penblwydd hapus iawn i'r lolfa yn hanner cant. Llongyfarchiadau mawr ac ymlaen i'r hanner cant nesaf nawr. Dyma ddymuno pefyd hapus iawn i lolfa'n hanner cant oed. Hebddo chi, bydde hyn yn mynd i fod yn bosib. Na hyn, ac yn sicr, dim hyn. Mae'n bleser mawr da fi i longyfarch Gwasg y Lolfa ar ddathlu pen blwydd yr hanner cant oed. Mae'r Lolfa wedi cyflawni llawer yn ystod yr hanner can mlynedd diwetha ac wedi gwneud cyfraniad pwysig i'r diwydiant gyhoeddi yng Nghymru, economi'r gorllewin ag wrth gwrs, a'r iaith Gymraeg. Pob lwc felly, a dymuniadau gore ar gyfer y dyfodol. Penblwydd hapus iawn i'r Lolfa. Hanner canrif gwych. Edrych ymlaen at yr hanner canrif nesa a llongyfarchiadau penblwydd hapus. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cyhoeddi nofelau miwd cyn arth ifanc, uh, nofel fawr Gymreig, um, dewch i gysylltiad uh, ted at ted Be ti'n neud? Dim byd, dim byd. Gorau mynd, sori, sori, gorau mynd.
Llongyfarchiadau i Robert a'r criw ar hanner canrif o loliau. Ymlaen i'r cant, boys. Penblwydd hapus, gwasg y lolfa yn hanner can mlwydd oed. Mwynhewch y dathlu yn fawr. Garmon a Lefi, chi'n edrych yn dda iawn. Ymlaen ar hanner can mlynedd nesaf.
Ac i bawb sy'n gweithio fyna sydd wedi newid cyhoeddi yng Nghymru dros yr hynau gan munud. Gwych iawn. Penblwydd hapus, Lolfa!
Penblwydd hapus, Lolfa. Joiwch.
Os am ymwch chi ar y mawr, i'r cwmni cyhoeddi gyda'r ceisiau mwyaf yn Nghymru. Dyma ni at y 50 nesaf. Pen-blwydd hapus i Wasg y Lolfa! Mae 1967 yn flwyddyn bwysig iawn i chi fel ni, Merched y Wawr.

I oger y semedio siglo la celebracion de oro.
Hym roedd hapus i'r lolfa, oddi oedd pawb yn cylchgrawn planet, a dymuniad y gorau i'r dyfodol. Am gorddi Cynan yn 67, diolch i'r lolfa. Am gyfres o beirdd answyddogol, Diolch i'r Lolfa. Penblwydd hapus i bawb yn y Lolfa ar ei penblwydd yn hanner cant oed. Wel, penblwydd hapus i'r Lolfa yn uh, hanner cant uh, oed. Uh, Dwi'n abod uh, sylfenydd y Lolfa, Robert Griffith, uh, ers hanner can mlynedd. Fyswn i byth wedi rhagweld y bydde Robert wedi dod yn gyfalafwr mor llwyddiannus, ond cyfalafwr uh, dros Gymru yn bendant iawn.
Pen-blwydd hapus iawn Lolfa. Diolch yn fawr iawn am bob peth, a phob lwc wrtha i Ken Lewis am y dyfodol. Pen-blwydd hapus Lolfa, llongyfarchiadau.
Pen-blwydd hapus Lolfa yn hanner cant. Hanner cant mlynedd a chi dal yn neud stuff.

Ond yn bwysicach na hynny, hoffwn i ddiolch i'r wasg am eu cyfraniad enfawr, anfesuradwy deg wir, i ddiwylliant Cymraeg y blynyddoedd. Ymlaen wan am yr hanner cant nesa a diolch yn fawr i chi am bob cefnogaeth. Mae gennych chi dîm gwych yna. Pen blwydd hapus iawn! Pen blwydd hapus iawn i'r lolfa yn hanner cant od a phob dymuniada am yr hanner can mlynedd nesa. Hen fwynha bys i chi, hen fwynha bys i chi. Dwi yn Blaen Cadw I, yr awdures The Shadow of Nanteos. Llongyfarchiadau a Lolfa, fy hoff wasg! Dwi wedi dod â ffrind gyda fi heno, yn Ladi Wen, Nanteos.
Penblwydd hapus i'r Lolfa!
Mae trosglwyddo ein hanes a'n llên o un genhedlaeth i'r un nesa yn hanfodol. Mae Lolfa yn wneud hynny yn onest ac yn feirniadol. Gwaith amhrisiadwy. Diolch i Lolfa a Phenblwydd Hanes. Am Rwdlan, y Dewin Dôl, Stremphan, Ceridwen, Llipryn Llwyd a'r holl deulu ffantastig. Diolch i'r Lolfa. Diolchgar iawn amdan pob peth mae'r Lolfa wedi gwneud ydy uh, rhoi llwyfan i finna gyfrannu fy nychymyg dwal uh, i'r byd, os ydych chi. Blwyddyn hapus i'r Lolfa. Y dymunaf penblwydd hapus i Robert a'r holl staff y Lolfa ar y 50fed penblwydd. Mae cyfraniad y Lolfa uh, dros y hanner gan mlynedd dwytha uh, wedi bod yn gyfraniad cwbl arbennig. Dyma yn sicr Wasg Niwlocaf, Cymru. Wel, Lolfa, penblwydd hapus iawn i chi. Hanner can lwyddiant am garreg filltir arbennig. Lot fowr o lyfrau yn yr amser hynny. Joiwch y dathlu. Chi'n heiddi fe. Braint fawr yw cael bod yn awdur i Wasg y Lolfa, oherwydd fel y gwelwch chi gyda'r gyfrol hardd yma, maen nhw'n troi allan waith arbennig iawn a dwi'n eu llongyfarch nhw ar eu penblwydd yn hanner cant eleni. Pen-blwydd hapus iawn i'r Lolfa a diolch o galon. Pen-blwydd hapus i'r Lolfa a mwynhewch y dathlu a pob dymuniad da am y hanner can mlynedd nesa. Pen-blwydd hapus i'r Lolfa wrth bawb fan hyn yn Studio Tag a phob lwc anferthol i chi gyda'r bennod nesa.
Pen-blwydd hapus y Lolfa. Llongyfarchiade a phen-blwydd hapus yn y hanner cant.

Penblwdd hapus yn hanner cant i Wasg y Lolfa.
A dwi'n credu bod angen llongyfarchu hefyd ar weledigaeth dros hanner can mlynedd yn ôl, dros hanner can mlynedd yn ôl. Gwych iawn. A, ac yn wir, llongyfarchu am dal ati. Llongyfarchiadau i'r Lolfa ar eich penblwydd.

Wel, llongyflliada a phenblwydd hapus i'r Lolfa. Dwi hefyd yn hanner cant eleni, oedd mi oedd 1967 yn flwyddyn arbennig iawn. Penblwydd hapus i pawb yn Lolfa. Am Lleucu, Caryl a Manon, diolch i'r Lolfa. Penblwydd hapus i'r Lolfa yn hanner cant, dal i chwilolian. Uh, dwi'n dymuno uh, penblwydd hapus iawn i'r lofa ac yn ysbryd pont sian high life ynde uh, um, dymuniadau gorau uh, ar gyfer uh, hanner canrif nesa felly i chi dda i chi gyd penblwydd hapus i'r lofa a gobeithio fydd yr hanner can mlynedd nesa yr un mor llwyddiannus a'r hanner can mlynedd diwethaf Un peth arall, dwi'n credu bod sawl aelod o'r staff yn cefnogi tîm pêl-droed Abertawe a dyna chi gryfder enfawr arall. Llongyfarchiadau i'r Lolfa.
Hyfryd. Wel, tra bod chi'n dathlu hwnna, dwi'n dathlu fan hyn gyda tyfu fach o Rioja o Sbaen. Penblwydd hapus a